Awle, chibai ule, vawiina kan lo review leh tura hi Zebronic Soundfizz five hundred a ni a, tuna in hmuh ang hianin hei hi a ni a ti hian kan hawn pah hian kan han sawi fiah pah ang a, Zebronic ah hianin chi hrang hrang model an nei a, chunga a lian pawl in tih ila tha em em sim an tlawmah chuanin Soundfizz four hundred leh Soundfizz five hundred hi a ni a, tunah hian keimahni ho hianin. Sang li leh sang thum leh zanga in kan sale offer tlawmna ber in kan offer mek a ni. Chu chu a ni a ti chuan in chu lo vah chuan in ti ila ehh heng ho hi a hma chuan in midang aia zuar tlawm tho mah ila sang ahh eng zat in nge maw sang nga tih leh sang li ang khan in a model a zir khan in kan pe tlawm in ihh kan pe tauh a an inang hlaih. An indan hloihna kha a ni a, kut khatin video hi ka la pah a, min lo hrethiam leh ula ka lo lak thiam lo point hei hi a ni a, in hmuh theih ang hian a in focus tha em aw, hei hi a ni a, in hmuh theih ang hian hei hi Zebronic Sound Feast five hundred zawk tun in kan lo review dawn a ni, hei hi a body a ni a, a lian tha em em mai, hei ka kut hi kan han sawi duh chu hetia kan han ken hi chuan ka kut nena tehkhi ni chuan a lang lian lo maithei mahse kei hi mipa kutah pawh hianin a lian. Pawl ka ni a, a lian ber te zing a mi? ti ila, heta pa chak ho lian pui pui ai pawhin ka kut hi a hrawl ngem aw tih mai tur khawpa lian a ni a, ih lian tak a ni, mipa pangngai ho kut ai pawhin a lian daih a ni tih kha kan han sawi tel dawn a, chuvang chuan a lo lang te mai thei maw chu chu a ni a, amaherawh chu a body hrim hrima kha chu an lian pangngai a ni tih kha kan han sawi tel duh a, ti hian in hmuh theih ang hian hei a ni a. hei hi a lan dan hrang hrang chu a ni hetah hian in a model hming te engkim kha in ziak bawk a tichuan in tian kan han sawi fiah ang a ah engawh rawh aw milo hrek aw leh in hmuh theih ang hian hei hi a ni a tichuan in hei hi sound fees five hundred a ni a seventy watt a ni. Tichuan IPX five waterproof hetlai hian i hmu thei ang a, IPX five waterproof a ni a, a base a tha em em a, RGB light maw hetlaiah khanin a lightning-a kha a awm ve a ni hei tlai ami ang khan maw. Tichuanin chu lovah chuan eng nge hriat tur pawimawh hrang hrang seventy watt kan sawi tawh a, tichuan nine hours maw playtime power kha. Battery backup kha a nei a, Bluetooth a ni a, tichuanin hetah hian kan en anga ih a theih hrang hrang a te in hmuh theih chuan hei hetah hian usb a awm a, hei hi pen drive te leh eh pen drive ṭhiah lo pawh connect nan pawn a hman thei a, tichuanin five point five volt one a output a ni bawk a ni maw, hei hi eh phone charge nan pawn a hman theih tihna a nih chu, tichuan hetah hian DC five volt in a awm let a, hei hi Hei hi a charge na a ni a, aux kan ti mai a, hemi enge earphone jack ang type a, maw phone a play chhawn na atan pawn a hman thei a, khatiang khanin tichuanin hetah hian micro usb e micro SD hi lo chhawm tel nih hi ka lo hre ngai mai lo, lo chhawm tih hei maw memory card a nih chu, memory card atang pawn a play theih tihna a nih chu, tichuan reset button a awm bawk a ni, tichuan kha lovah khanin bluetooth. a ni bawk a, Bluetooth atangin a play thei bawk a, tunah hian Bluetooth atangin kan play dawn bawk a ni eh, tichuanin kan han en leh ang a, heti laiah hianin a eng lo na hei hetah hianin a power on button a awm a, a shuffle a awm a, tichuan heti laiah hianin hei hi eng features nge ka hre lo ka en loh chuan hetlai mi hi RGB light a khan ta volume up leh down hi hei play leh pause a ni maithei maw heng ho hi an ni bawk a ni, tichuan hemi a. Pawn lam netting hi thir thir a ni a, tichuanin a build quality hi solid a, lian tha a, plastic quality pawh tha em em a ni tih kha kan han sawi tel duh a, tichuanin hei lovah hianin in han on chhin ila umm.
Zebronics, always ahead, Bluetooth mode. Aw, Bluetooth mode a ti a, hetah hian phone pakhat atang hianin in connect chhin ila maw, ahh tichuanin ahh kan han sawi tel leh duhah chuanin. Kan han sawi tel leh duh ah chuan in ngawrh aw i heng ho hi an that ve na em em mai a chu pakhat na ah chuan in an sang kual hi ti hi a tha ni tih kha kan han sawi tel duh a ni pakhat na ah chuan maw ti hian kan han sawi thiam dan ah chuan in sang riat. Hnuai lam in ti la singah pawh tel mai thei a, Sangriat hnuai lamah chuanin Speaker ah chuanin a tha ber pawl a ni. A tha ber te zinga mi a tha ber a ni tih pawh ni la kan sawi sual lo mai thei a. Ih a bikin Cheng Sangli bawr vela lei thei ah chuan a tha leh zual a ni. Sangriat hnuai lama Sanglia han lei thei ah chuan Sangriat man bawr vel Speaker kan hmuh te pawn an tluk lovang tih la kan sawi sual awm love. JBL Boss, Sony, maw Marshall, Brand dang hrang hrang pawh a branded world class brand tam tak an awm ang. Amah erawh chu heng ho hianin an tluk chuang miah lo Sangriat man bawr vel maw hnuai lam ho hian an tluk lo. JBL te pawh entir nana sang ruk sang sa rih maw dawrah phei chuan Tolenga Sangriat a lei pawh ngai mai thei sang nga pawn flip four, flip three, flip five tih bawr vel hian he mi Zebronic hi an tluk chuang miah lo. Maw hemi a size a te a build quality a te tin a ri han pha tur kha chuan heta jbl ah pawh a sing tel man ho han sen tho tho angai chuvang chuan jbl ania maw sony ania maw marshall ania maw bose ania maw sang riat hnuai lam sing hnuai lam in ti zawk teh ang ah phei chuanin hemi tluk pha khan awm leh chuang miah lo jbl te pawh kha lar in tha in e khai jbl chu a tha lawm a lar alawm han ti viau mai ila a sing tel man he tiang ang man khak emaw sing khat sang nga sang ruk hman ho ang kan lei anih loh chuan a body build lian hrim hrim ah te a watt seventy watt ah te a sound quality eng lo ah khan an hapa chuang lo ani tih kha kan sawi tel duh a jbl hetah flip four maw sang nga sang ruk tih bawr vel sang sarih tih bawr vel te pawh an awm ang a flip five te pawh maw ka tiang khan khang ho te kha chu tiraw a te nia hei hum tham hetia kan kut a kan hum tham lek hi i mau thei tiat lek hi an ni intih ila kan sawi sual awm lo ve. Maw khatiang litre khat bottle tiat vel lek kha an ni a, kha kha a ni ta a ni. Aah a sound quality chu a lo pui ang pawn mah se a speaker rin zawngah te a volume high a a han play rin a, clarity a pek theih zawngah te build quality a ti engti kawng zawng maiin an tluk lo. Sony oh Sony pawh ni se, JBL pawh ni se, sangriat hnuai lam ho an model neih ho khan hei hi an tluk pha lo hrim hrim. Chuta a karah sangriat bawr velin in lei dawn pawh ni lo, rupi sangli bawr vela han lei thei a kha maw? A man hla em em a ni. Tunah hian rupi sangli kan han tia tunah hian kan offer tlawmna ber nia, hun lo kal zel ah chuan a ai pawn a to hret mai thei, za nga pawn maw sa nga pawn a to hre mai thei. Mahse tunah rih chuan in kan offer na price a nih avang khan kan han sawi tel duh a ni. Rupi Sangli in chu chu a vannei te tan in tih ila a ni ta a tichuanin tunah khan in pawna kem kha awk kan en chhin ang a kan han play lawk ang a ihh tichuanin kan play chhin dawn a ni hei hi a in play thei em ngawt ang. Motor cycling ah hianin kan han zawng e heta hi a kan han pair anga pair a in pair chuan kan hria a tichuanin ngawrh ang ang kan han en lawng a ah la mawi tak ava nei love kan nu hian.
Zeb sound feast five hundred is now connected. A base en nan ngawr aw base ri tha ve deuh hlek kan hria tah chuan i young dumb and broke tih kha a ri dut dut a young dumb and broke tih kha ka play mai zel a speaker eng lova chuan maw khami a a ri dut dut a kha tichuan in hemi a kan han sawi tel leh duh chu a watt a san seventy watt a nih avang hian in full volume angah pawh hian a ri hi a chher lo Tihna kan sawi sual awm lo e, a ri clear ri tih hi a tha em em mai a, tin chu mi pial lamah chuan a base-a pawh hi a tha pangai a, a tha pangai kan tih chhan chu entir nana speaker thenkhatah chuan ri dup dup a sound music leh a hla rawn in play nena inmil loh a pawng tawng base lo rawn pek ri dup dup, ngaihthlak hre awm tho si khawm a ni, khatiang kha ni lo. A sound ih music leh a clarity kan ti dawn nge a treble te pawh niang chu a sound system leh englo vela an sawi fiah dan ah chuan khatiang hrang hrang mil pui tur tawk tur khan a bass an rawn pe thiam em em e kha kha a thatna a ni tih kha kan han sawi tel duh a ni a tichuan in kan han play chhin ang a.

Khakha pose na
hei hi chu hla shuffle na ti mai lam aw kan play leh sa a next ang char char lo hetia shuffle kual a siam na kha ni leh mai a hei power button kha nia volume up leh down a ni a tichuan in chu chu a ni ta a ni tikhan kha kan hmuh theih ang kha a ni ta a ih hei lo ah hian in a zual pui hian han review hi chu kan chak a tilai warrior proof na tlaiah hian in tui te kan han dah a. Vul volume ah phei chuan a per ve chuai chuai a ni. JBL ho an tih ang deuh khan maw a waterproof a waterproof na laiah khanin a ri a pui khawp mai a chu chu a ni ta a ni tichuanin chu lovah chuanin ih engkimah khanin sawi tak ang khan an build quality te sound leh engkimah khan an tha tin hei lo a hi thenkhat hian min rawn zawt thin a kan han sawi tel leh zeuh duh chu. Hi chi na ka soi tak JBL te Sony te mo Marshall Bose aniang chu le a branded world class brand ti lawa hetiang Zebronic te nena in el pha nge second brand kan ti don nge brand lar tho si ma se world class brand le branded ber kan han ti ni si lawa chon boat mo boat stone ho kha in nei em ti hian ron zawt thin hmana khan hemi ka Zebronic kan supply hma khan kan supply hma sak pawl an ni a Maw a hma chuan Sony te pawh kan sap lai tho mah se an to a nia sing tel a ni ta Sangthum Sangliah te chuan in hum thet tiat maw hetia eng nge chi bur tiat vel lek ti mai ang khatiang ang tiat maw khatiang ang vel ML zanga dawng vel eng nge hmeichhe ho lotion cream ang tiat bawr vel ang te kha Sangthum Zanga Sangli tih te kha an ni thin ni an a branded an nihna laiah kha chuan han in flex a han intih theih nan leh fashion leh han in show off nan kha chuan a tha tho a branded neih kha chu JBL Flix Flip four te pawh maw? Mahse, ri ngaihthlak nana i hmang duh nih chuan hei hi a han tluk chuang miah lo, Sangkual i ti a chuan ti kha kan sawi tel duh a, tichuan ni tlina kan sawi kan pekna tak kha boat ho maw in nei ang an rawn ti thin, kan supply thin akhang ah khanin boat ah chuan in hemi Sangli Sangam an bawr vel ah chuan kan supply a tha deuh hlek ah chuan boat stone one three fifty kha an ni a one two hundred te phei chu twenty watt nge thirty watt tih a vuar vel a nia boston one three fifty kha forty watt an ning ka hria ka hriat sual lo chuan in chu chu sang li sang nga tih khan ni leh tho a ni maw a tlawm thei chung lo mahse han ngaih tawh la seventy watt hi a ni daih maw an sound engkim ah khan a inthlak lutuk tho boat a kha tha viau in han ngaih tawh mah ula chuta a kar ah boston three fifty phei chu hemi boat aa ah boat kan tih zebronica ah sound fees four hundred ang deuh khan chu pawh chu sound fees four hundred hi chu build quality plastic hetlai a khaina te pawh khawi hen del te pawh engkim plastic quality an hmang a a net a netting a khan eng nge nylon netting khan hmang thung a ni khatiang khanin nylon netting khat vek kha a ni zawk a maw boat stone three one three fifty te one four hundred tih te. a awmin ka hria kha ang hote nen kha chuan ih a build quality ah phei chuan hei mi five hundred phei chu an tluk lo tawp tih ila ah chuta a kara four hundred sound fees four hundred pawh kha an han tluk pha chiah lo zawk maw sound quality ah phei chuan in boat stone aw boat kan tih ziah sound fees four hundred zawk kha sixty watt ania five hundred a hi Seventy watt a ni a, chuvang chuan an han tluk lo leh zual a ni tih kha kan han sawi tel duh a ni, a model hniam zawk pawh kha maw chu chu a ni. Chuvang chuanin about kher kha a han in show off nana kan hmang duh te in tih a nih loh chuan in ti tawp mai ang. Build quality hrim hrimah pawh an tluk lo va, sound quality-ah pawh an han tluk lo va, chuta a karah, waterproof an ni a boat ho kha waterproof an ni lo in ka hria ka hria sual lo chuan maw i khang ho kha a ni leh daih chu vang chuan an features leh engkim ah hian tun ah hian hemi stock hi hemi lai kan lo tar pali panga a nih chu maw piah lam ah hian in ah tlem a zawng pal a vai in total ah sawm vel bak kan nei lo a tun ah hian rupee sang li in best price offer in kan rawn pe a a lei tan a van neih na a ni mai a sound fees four hundred hi chu kan nei rih lo a five hundred chauh hi kan nei a chu chu kan rawn review a ni a a tha khawp mai tih kha ah nakinah te pawh a hran in heti laia J B L an review ang deuh khan ti laiah hian tui emaw eng emawni slime emaw eng emaw kan dang kan han play ri ve dut dut tura ngai la tunah rih chuan in kan eh hun a tai ta vang in kan sawi duah lo ang kan ti duah lo ang kha a lan dan leh hrang hrang features a te kan rawn ti lang a ni.